बाप रे बा बाबू एक जग सतुआ घोर के अखन दूरा पर धोआल चलिए आधो घंटा भेलै अरे सतुआ की भेलै सतुआ पानिए भेलै ने हैं आन नहि ने भेलै आ भूख लागि गेलै तऽ खाय रात लए के नहि दू देबह। टा धोती जे मोरी पर राखल छै गुह से भरल छै उ धोई के छै कहलिए भानस कऽ लै छी तब जाय धोए धो लेबै तऽ फेर भनसा घर में ढुकल होएत हैं इम्हर आबह, इम्हर आबह। इनकर पेट छै कि कथी कुर खेत आ एते खाइ छथि कहा नहि भरै छै इनकर मोरके दिन आ गेलै पिलुआ फटि जेतै बुझलक ए, तऽ पैखाना पेशाब पर कनिया ककरो कंट्रोल छै पैखाना तोरे जदि- पेशाब पर कंट्रोल नहीं होता है लेकिन पेट पर कंट्रोल इंसान के भ सकै छै आ जहने पेट पर कंट्रोल करथिन कि काया काया हिनका सलामत हो जेतै बुझल यानी पेट पर कंट्रोल क लिअ आ पेट में अन्न देबे नहीं करबे तखन तो हम मरिए जेबे ना बाप रे भर दिन में तीन बेर चार बेर खाइ छथिन एते एते भात आठ आठ गो नौ गो रोटी हैं तरकारी में कहीं मिरचाई कम रहे छै हम मिरचाई बेस कम खाइ छी तऽ कहै छथिन तितगर से बनै है हैं तितगर से सब करके दिन नहीं से खाय लिए दादा तैयो- गाँर चूर कऽ लगै छै तऽ कोनो धोछा धोछी केना तऽ नहि अबै बजै छै छह? केना बजै छै हैं? केना बजै केना छै बजै छह? हैं?

हँ धोती राखल छै ने हमरा खाइ लए दए किछो भूख भूख लागल ई बुझलऽ ने हम अपने अथी कऽ लेब खाय लए कतऽ से दिए जाना कतऽ दिए रे तै ई बुढ़बा के बुढ़टिया के खाय लए कतऽ से दिए हम भर दिन बुझाइए जे एक पौआ चाउर जे लगाबै छै जेकरा घरमे चार आदमी रहै छै तीन आदमी से एक पौआ चाउरमे निमह जाइ छै हमरा डेढ़ डेढ़ किलो चाउर लगाबऽ पड़ैए दू दू किलो कहियो दुइयो किलो लगाबै छी तऽ घटि जाइए भात

हमरा ला नहीं कमे दे बेटा छुटा ही ना करवाही तू पांच पांच ढकिया खेबी ही आज होके में हगवाही निकले तो तोरा फेर कहले छ हमरा हमरा हमरा हमरा निकली होत रे हमरा निकली हो हमरा किया नहीं निक होय हमरा किया नहीं निक होत रे सारा धवाला रे ओइ जन हम कसाई छला कसाई तोरा बाप के तोरा बाप के तोरा माय के कुल खानदान के हम ही ने रे हाथ में लकवा मार देता हमरा हाथ हमरा

हाँ? मरकी वाला रे ई कहै छी खाय में जो एकरा दियो ना सब दिन तरुआ तर के दियो तक ई कहियो नहीं कह लोग के घर में देखे जी बूढ़ पुरान आदमी रहे छै तो ओकरा तनिको तेल पर दे देला कहला कनिया हमरा सुखल सुखल दा खाय ला जे ताकि हमर पेट बन्हाल रह एका कहियो नहीं ई सब कहत हमरा अ, सखो लागल रह गेल कि कनिया हम हमरा खिचड़िए कह दी त हमर अर्जल छै न हमर अर्जल छै त हम चाटी जो चाटी जो और चल चल चाटी जो

दिमाग बनाउ तू एना नहि बनाय वाला छै बुझले सारा दुआरे खाय के बेर जे होइत रहत एकरा बाप रे देखा वाला कहै छै ई खा बाप के तो ही देखा। खा हाँ, छप्पन प्रकार भोग बना कर तू खा भगवान सबटा देखे छा तोरा नहि दै छियौ तोरा नहि दै छियौ भगवान सब तोरा देखे नहि दै छियौ जे करता तोरा

आ किया बना बना के होले छिए आय? कथी आई के कथी बना बना बना के ले देबे त अही से हमरा पर तर दे कथी जे हमरा दै छै? ससुर ससुर के देखा नहीं चाहे खाली ले केरा के मारी छला भने मारे हो जला कि नहीं ये बउआ भोरे सतुआ दे देलिए एक जग घोर के ओहि से- वएह निकाल देलके हँ। ओहि से पहिने घैला में चूड़ा छलिए दूरा में राखल से नून धऽ के फुला के खाइ छल बुढ़बा सतुआ लऽ के गेलिए तऽ तकरा बाद की कहलिए कहलिए नाश्ता जाइ छी सुखल रोटी बना देबै साग जे पेट बना जेतै तीन गो धोती मोरी पठायल धोय ला